munhu waunorespecta hauna chaunoita chakaipa kana asipo aripo unomuremekedza even asipo but kana muchinditya manje amunoti ah, hatozozviona vazvinzwa hani muri kuona nyaya inoitika kana uchitya munhu inonzi tozozviona kana aita sei e eh, unongobura kana poto negumbo kukama tukono saka ndiri kuti tati isusu pasi nemadrugs mamwe masabhuku padzimba dzavo mashabhini asi tiri muno munhu anenge aitosumudza ruoko hatidi vanhu vanoita zvetumbwa but pamba pake ndo pari kutengeswa chii e eh, anotoone komiti yese komiti yese inotoone mashabhini vanotoda kuchinjana kubika chikokeyana chotonzi nhasi chiri kwatreasure mangwana chiri kwasecretary kuswera mangwana chiri kwecommitte member kuswera mangwana chiri kwemupurisa vachitenderedzana kudzi kumwe kwese kwakatobhana kubikisa chikokiyana chakubikwa macommitte members asabu tinge tichienda kumberi handi muri kuona nyaya dzedu saka ndiri kuti Pane zvese zvatinoita ndakambokumbira ndikati ndiri kukumbirawo mundinyorere nhamba dzemashabhini ari mazita emashabhini ari mumavillages menyu hapana kana one akakwanisa kundipa zvichireva kuti mashabhini ndeeiko ndingarambe here ndikati mashabhini ndenyu masabhuku because ndakakumbira ka kuti ndipei hamuna kundipa zvichireva kuti mashabhini acho ndenyu saka ndikabvunzwa nemukuru wenyika because mdso ndo watinomirira paground vakandibvunza kuti zvakamira sei ndongoti masabhuku angu ndo varidzi vemashabhini kuchitobi honorable chere and headman cheuka distributed the hampers comforters and 20 dollars cash to the village heads of chitopi ward

The village heads were visibly excited and deeply appreciative of this unexpected gesture. They also took the opportunity to thank Honorable Jere for the various development projects underway throughout the constituency. Tinonzwa kufara nezvataitirwa naHonorable wedu Farai Jere. Tinonzwa kuvakudza zvizhinji zvizhinji zvavari kutiitira, zvikoro zviri kuvakwa, imba yemabhethi iri kuvakwa zvokuti tiri kutodemba kuti isusu taguma kubereka dai tatoramba tichiberekawo zvinhu zvaita zvaenderera mberi basa ramwari richifambira mberi tinonzwa kutenda nezvavatiitira mukati mezuva ranhasi kurangarirwa zvakadai dai vangopfuurira mberi mwari angoramba achitichengetera zvichibva iko kune vakuru vedu vamunangagwa dai vangoramba vaendawo zvakangobatana mahamba tinawo taakunobikira vazukuru tiri kutenda zvikuru vangotichengetawo nesu wevo mwari naivo pamwe chete aiwa tinotenda zvikuru nemari yatapuhwa yechigayo pamusoro aiwa tiri kunzwa kufara chaizvo zvakanyanya totenda nezvanapiwa naajere namukana kotenda futi aya kuti vajere maita basa mukana maita basa murewa
ndiri kunzwa kufara chaizvo nezvandaitirwa namp wedu nahonorable misachero dai zvaramba zvakadaro mwoyo wangu muri kutofashaira izvozvi kuti mwana uyu wakatibvira nekupiko haa ah, ndiri kufara ini ndiri kufara iye zvino zvaatiporomesa zvakawanda takaitwa magadheni tikacherwa mabhooro kuti tiite development mukati menyika tiri kufara Nhasi tapiwa mahamba, nhasi tapiwa magumbeze, takaporomeswa ma- mabhasikoro kunzi kana moenda mavhireji mutendere eisinisa muchembere ndinochovha bhasikoro tikutorida ranonoka topiwa kuti tichovhe bhasikoro Ndino- ndiri kutenda vajere dai mwari varamba vakadaro vavaudzere makore nemazuva varangarirwa namwari misi yose naivo purezidendi vedu vamunangagwa hatigoni navo adadfe hatigoni naye ari kutipa muono wepamberi hanzi hakuna nharaunda inosara isina chakanaka munhu wese achaita cheuiri mukati memba yake ha ini ndiri kufara ini kuti dai mwari atondiwedzerwa makore nemazuva ndaonawo 2030 ndoona zvichaitika zvinofadza zvikuru nekuti eh, nenguva yatiri ineikai Eh, vajeri tinovakudza zvikuru tinovatenda zvikuru nekuti vatirangarirawo kuti kune masabho anofanirwa kunge achiwana mahamba ane magumbezi and tinozvikudza zvikuru ndavarambe vakadaro eh, tinoti izvo dai mwari avaramba achivatutsira eh, mabviswa imomo kuti upenyu hwavo hurambe huchienderera mberi dai mwari avatungamirira makore avo ndavawedzerwe

While addressing them, Honorable Jerry reiterated their vital position as a key component in the local development matrix. Tinobva pana pana sabhuku wedu chairperson wevidco ndisabhuku ndimi padevelopment kana tichifamba muri machairpersons yedevelopment koya councellor koya mp koya president vedu tichifamba takadai kana tichifamba nevakomana vanofamba nedevelopment tichisapotwa nevamwe vese ndonguva yamuri kuona yataunganira pano nhasi yandati a ah, chindiunganidziraiwo ana samusha masabhuku tisangane vaonewo zvandavaigira ini mwana wavo vavakasarudza kuti mwana chienda unotitungamira tiri kukutuma kuti uite basa iri redevelopment asi tiri imomo hatiregere kupfuura tichiona mabasa ari kuitwa napurezidendi vedu amunangagwa chinhu chakakosha ichocho kuti tigare tichiyeuchidzana mabasa ari kuitwa edevelopment napurezidendi vedu achidzika kuna mp achiuya kwamuri nemacounselors edu tichiona kuti honai pamabasa aya izvi ndo zvatichaita zvatinge takatarisana nazvo tichienda kumberi honorable jere acknowledged that the road stretching from usami to kadenge was currently in poor condition he announced his plan to apply gravel first to ensure the road is durability before bringing in the grader for final shaping and finishing tine basa hombe ratoda kuti tiite ndaa ndichiritaura patanga tichiuya apa asi takadzidza chidzidzo chatakadzidza pawadi 12 apa pagoromonza pamwanza mugwagwa wedu takaedza kuda kuti tiuparise kugredwa tikaita izvozvo taita izvozvo gore rakapera asi tikuona kuti hatina kuhwina makomba awanda mugwagwa wedu
mugwagwa wedu uyu takuchiti ngauchiiswa gravel tisarambe tichiudzikisa tichiugreda kana waiswa gravel tochiparadzira takuchiita mugwagwa wedu wakasimba wakanaka Honorable Jerry encouraged the village heads to ensure that the distributed gifts were taken to their wives They are intended beneficiaries and not diverted elsewhere. Mazuva ano zvasiyana nakare. Anana amai kumba vachanzwa kuti ndozvamakapiwa nasabhuku namp na, wenyu izvi zvinhu zviri apa pa zvina chikumbiriso vadai zvasvika kumba izvi handidi kuzonzwa kuti sabhuku zvavakati eh, eh, eh, mp zvavakatipa zviya zvakonzeresa mhirizhonga mudzimba hazvina kusvika handizofara nekuti ndimi vanhu vangu all the village heads in mushaninga ward received their gifts from headman chiruva and honorable jere and were unanimously grateful for the generous act
Ah, ndinotofara kwakanyanya pane zvataitirwa naMP wedu dai kuti MP wedu tiurangarire tizenge tiinaye pane election inoteera ah, ndabva kufara kukuru ndafara zvikurusa pane zvaitwa nhasi na comrade je zvinhu zvaitwa izvi hazvaisiitwa ba vazhinji vese vakambenge tichitivhotera hakuna imbopwanya kana inda hwani aitoya nebhatika kuti ini handina changu chandinogona kukupai basi ava vari kushingaira nokuda kudhevheropa nzvimbo ino ndo uno hwatakasaka kuti tivati tinovada nokuti vanoda development yedunhu redu Munhu anoda vanhu vese vari kuno saka kudai sokutipa zvinhu izvi rudo rwavainarwo tiri kutenda nezvaitwa namp wedu mp wedu atigonera zvakanyanya atipa magrosari mahamba tatisazive tea iko zvino taakutonobika tea tonwa tea saka ndiri kutenda zvakanyanya namp wedu nemagumbeze taatisina magumbeze taatisina chekufuga saka ndinotenda zvakanyanya ndanzwa avimbisa futi varume vedu masabhuku kuti vazoti vachapiwa mabhasikoro vafambe nyore nekuti vakura varume vedu the construction of a staff house at kadzere clinic had come to a stand still until honorable chere allocated a portion of the constituents development fund cdf to ensure its completion pano pakadzere pane clinic iripo pane imba zvekare yemanesi yenge yapedza makore nemakore isina chiri kuitika kuzouya kwaita jere zvinhu zvedu zvafamba tiri kufara munzvimbo ino nekugara kwatakaita dai mwari waro jere aramba ari mupenyu ngaawedzerwe makore tirambe tiinaye tirambe tichingofamba naye kusvikira hameno masabhuku ekwedu wapuwa mahamba nemagumbeze ekuti wanofuga masabhuku angu ose hapana kana mumwe chete wandanzwa anomboshora jere Semasabhuku tanga takabatana nakansera wedu tichishingirira kuita mari dzedu dzatinotora kuvabereki tichitungamirirwa nakansera wedu akashaka asi nepatanga stage yatanga tava zvanga zvatiomera asi takasitakautaura namp mp vakati aiwa chirega yekuomerwa nezvinhu tine mari yecdf yatiri kuti tikupei mupedzise imba yenyu saka nekudai so tikuona kuti imba yedu takabatsirwa onai paane imba yedu yaturikwa yasara iri kuprastwa iri kuitwa zvese honorable jere commended the strong leadership of president emerson munangagwa stating that his clear vision significantly simplifies their work

He began this meeting by explaining his operational structure and confirming that Councillor Kondwa Kuyenda Magaya has been appointed to the Constituents Development Executive to represent Goromonzi District. nekuti uyu mukana aka watasangana nemi imimi varidzi vemisha kuti munzwise kuti tiri kushanda sei ndovanati toda kundirane chinhu ichi sekambani asi apa pairi chi iri constituency itori kambani kwandiri yandinodriver inini mukuru wedevelopment ndakatariswa nawamunangagwa kumusoroko ndobva ndasa kana ndingaite sei structure yakanaka isingatinetse ndobva ndati aiwa chiregerai ndiite inonzi executive committee inenge ichiita zvekumhanya mhanya mazuva ese inotungamirwa navachakavarika ava ndiwo director chairman wedevelopment yemumombese matanda vekuwadi 26 uko kuri kumushani ngatiti director vamagaya ndo vakumirira kuno kugoromonzi vari muexecutive committee asi motosimba bcause vanhu vanoshanda 24 hours iva aona kushanda kwenyu ozviratidza manda kuita idaita on merit ndaona simba racho ramuinaro eh, eh. ava vanoserera

mwana aimpaiwa navamunangagwa mwana aitwa empowered nezanu p f osvika kuti ndoda kuisawo kana chikoro changu apa kana ndoda kuvaka bloku rechikoro handiti ka ngavaite vakasununguka mp haavarambidze asi chinenge chakanaka rinonzi gwara remusangano kungoudzawo mp kuti mp honai ndo zvatakuita apo tofamba takadaro nemusangano nemachiya pesenzi yedu hatikuti tipazofamba mareports ekunzi mp ari kurambidza development kana nenyaya yekuti ari kutya munhu kuti achada kuzoita mp handifire pachigaro ichi ende nyika ichaenda ichaenda tichaisiya tichaenda kwatinogara billions of years tiripo pasa asi nyika inoramba iripo ichidevelopa ingori nyaya yerespect nekuti iwe mangwana ukaitawo mutungamirika uchada kurespectwawo ani mupanzwisisa ndovati munzwise mashoko iwayo hakuna munhu anombofa akanzi arambidzwa namp mwana womunzvimbo chaiti vana vedu vakokere muswe vati ngavauye vaite investment munzvimbo dzavo He noted that the value of the gifts had been increased compared to the previous year. Donzo redu ranhasi nderekuti gore rakapera ndakakuigirai mahamba aya ndikakupai pandakati ngatizviwedzerei zviende pamberi mbichana saka na gore rino ana samusha zvandakurongerai ndakurongerai mahamba akakura kupfuura elast year ndobva ndati mumwe nemumwe handi munoziva kana kwava kuda kunaya dzimwe dzenguva ainoti kuri kupisa torara tinofuga magumbezi asi pane imwe nguva yekuti kana kwakuda kunenge kuchonhora ndobva ndati andana samusha avaregerai ndivatsvagire mumwe nemumwe ave negumbezi rake raanoenda naro kumba ramugona ravo pamusoro pacho ndabva ndatsitsa nema 20 dollars pamusoro yeah.

since the nation gained independence. Ndiri kutenda
vajere nebasa guru ravari kutiitira nezvipo zvavatipa tinoti pamberi navo hativadonhedze kwemakore bhozi tinovada tiri kufara tiri pano vasanganai vanozvataitirwa mp wedu Naipisa kambuka hapana anokutiza zvakanaka kudaro zvakaitirwa nasina jeri ii ndikuzwa manyukunyuku zvokuti ndikutoti vajere fambai nechimuti hakuna uchikanda pasi ende muri kutigonera nyakufarira makamfota zvikuru nekuda kwekuti mahampa emagroceries anodyiwa achipera asi makamfota chinoramba chiri chirangaridzo kumasabhuku kuti pese pavanorifugira kamfota iroro vanoyeuka kuti vakapiwa makamfota ma, ma haa ah, ndine mufaro wakanyanyisa nhasi pano zvataitirwa naonarable vedu vajere Ah, Mukanya. Matibvira nekupiko naye Mukanya. Ayo masabhuku angu nhasi idzvikutsviku nekufara. Zvinokudzwa izvi Mukanya. Aiwa tinotenda izvi. Honorable wedu munhu ane ane vanhu pamoyo uyezve vanoziva kwawakabva. E, vaunganidza masabhuku ese masabhuku ari panapa ari kupiwa hampa pamusoro pehamba yaari kuvapiwa nemari zvekare nemablankets avari kupiwa saka maunganiro akaita pamasabhuku panapa ari kufara nokuti vari kuti ever since since 1980 asati amboona chiitiko chakaitika fanike chiri kuitika pana panhasi next we traveled from mwanza to rusike where village heads gathered for the presentation honorable jero was greeted with a welcoming song performed by two talented young stars

for his recognition of the traditional leadership. Tiri kufara zvikuru nezvataitirwa naMP vedu vaJere vatigonera zvizhinji takunofara nemhuri nekuda kwaMP e, eh, ndo vanonzi vatungamiriri vanofanira kusarudzwa pazvinzvimbo vakaita sana ajere toda kutenda nezvandaitaura nemp vangu vajere ndinofunga inini ndine rudo pamwoyo rwakadzika ndichaenderera mberi nekuita basa iri Fara zvikuru ndichinzwa mashoko ari kuuya naMP wedu Jere ende Jere tabvira naye kusvika takamisa maofisi nanhasi ari kutiyeuka. Ndofunga mudunhu munomu ndinovaziva semunhu anotambanudza ruoko ndosaka ndichisununguka mutona kana wat 18 inobudira nekuda kwavo vanhu vazhinji vanoziva kuti pakaita dambudziko vanonguva diki diki vanenge vasvika izvezvi vauya vachiremekedza traditional leadership ndosaka muchiona kuti vanhu vose vanenge vachingoti pamberi najere kujere hoye nekuti munhu wekuti kana nevana vose kudhara vana vaikura vasingazivi mamp zavo but kuno kumunhu anozikana nekuti munhu anobatsirana necommunity besides izvozvo munhu ane unyoro anotaurika anoaprocheka sesu madzimambo munhu wakangoziva utungamiri hwechinyakare tinobva tanzwa kufara ndo one yemaexamples andinopa kune mamadzimambo kuti ndina mp wangu jere imwe mukunetsana nemamp enyu sei ko kwangu sei mujeri achinzwisisa zvakadai ndiye chimwe chicherechedzo chandaona tine tsika yechivanhu yekuti mwana anofukidza vabereki vake saka ndinova ndafara hansi ndavaudza kuti vatengera masabhuku magumbezi kunova kufukidza munhu idi mp anoziva chivanhu saka tichiona zvakadaro ndinonzwa kufara